Medo wò zã na wò va eŋe gba nusrɔ̃ƒe. Ya wɔe kple ƒome gba ƒe wɔna me. Wɔna ye li mitsɔ srɔ̃ nu ku ɖe mídegbe ƒe geɖe ŋuti eye mígazã mídegbe ƒe geɖe akɔ asrɔ̃ nu aku ɖe srɔ̃ɖenyawo kple ƒomedodowo ŋuti. Ke ɣeyiɣi yi ke mísrɔ̃ nu ku ɖe ʋegbea ŋuti ya míaɖe ŋkɔ nɛ eye wòadze le gbɔwò nenema. Ɣeyiɣi yi ke mísrɔ̃ nu hã ku ɖe srɔ̃ɖenya ŋuti ya míaɖe ŋkɔ nɛ wòadze le gbɔwò nenema. Ŋkɔnye nye lm esegbe. Nye degbe ʋegbe. Nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside. nye kple ŋɔnye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ. Nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi, mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Ke ɣeyiɣie tɔe nye Yawe kple ƒomegbã. Le tanyae gãe te egbe alo wɔna yi ke nye Yawe kple ƒomegbã yi ke nusrɔ̃ku ɖe ƒomedodo kple sɔɖeɖenyawo ŋuti mea, Tanya lae nye lɔlɔ̃. Lɔlɔ̃, ee lɔlɔ̃. Ne míebe lɔlɔ̃, nu kae wònye? Lɔlɔ̃ koe nye enu yi ke asi ame si lɔ̃ wò hã elɔ̃e. Enu ye melɔ̃, wò hã èlɔ̃e ta lɔ̃ lɔ̃. lɔ̃ lɔ̃ enu ye wòlɔ̃a, wò hã lɔ̃e. Lɔlɔ̃ le hatsotso vovovo ene ne míva nusɔsrɔ̃ gbadzatɔ nu ko, xexeme godo ƒe nusɔsrɔ̃ nu gake le nye gbɔnye Yehowa Mawu ƒe amenuveve yi ke le nye kplɔm nua, emɔ ye dzi wòbe maƒe to ne menɔ woagakɔ ne mi le dziwò nye eke be, lɔlɔ̃ gɔme nye enu yi ka míelɔ̃ la, wò hã lɔ̃e. Le nya ye nua efia be womelɔ̃a ame le ale yi ke wòdi be yealɔ̃e ene o. Medze be nàlɔ̃ amee le ale yi ke wòdi be yealɔ̃e ene o. Lɔ̃ amee le ale yi ke ye di be ewò nàlɔ̃ ye nu. Ɖetugbui ma mi kpli ye mile kaɖedɛ nyuietɔ me mexɔse yie srɔ̃ɖeɖe gbɔ, ɖekakpui ma mile kaɖedɛ nyuietɔ me yie srɔ̃ɖeɖe gbɔ. Srɔ̃ wò nyɔnu ma, srɔ̃ wò ŋutsu ma. Lɔlɔ̃ la gɔmee nye be wɔ nu ɖe ale yi ke wòdi nu Ne èxlẽ Yohanes ta wui ene kpukpui wui etɔ̃a, mía Ɖela, Yeshua yi ke nye Kristo, egblɔ be, Ne miele lɔ̃yem la, milé nye seawo me ɖe asi. Lɔlɔ̃ mate ŋu anɔ mewò ko agblɔ be yewòye lelɔ̃ gake ye be mele ye lɔm o gake wo be ye le lɔ ye nu ye wòdi ko mawɔe nɛ o ko fie be yelɔ̃e o ao melɔ̃e o ke wò ŋutɔ koe nya nu ye lɔlɔ yo yohanes maketa wuiatɔ̃ kpukpui wò hã gblɔe be hafi woakpɔe de dzesi be hafi yeakpɔe de dzesi hafi wòaɖee fie be mielɔ̃ ye la ke dza mi lé yeƒe sewo me ɖe asi Ke dza mí ame yiwo dze Yosua mí lé yeƒe sewo me ɖe asi. Ta mate ŋu agblɔ be ye lɔ̃a mí ye nu ye wɔm mele la mí ye ŋuti o be nu ma medze ye ŋu eye ye melɔ̃ nu ma o. Ye wòakpɔtɔ aganɔ nu ma wɔm ɖe ŋuti koa? Agblɔ be ye lɔ̃e o? Ao. Enu ye wòlɔ̃ ye wòdze be nàwɔ nɛ. Enu ye wòtsri ye wòdze be ne nàtsrii. Enu mae nye lɔlɔ̃. Ta lɔlɔ̃ ƒe kutsetsea gãtɔ yi ke ŋuti nye meke ɖo yi nye nu yi ke mielɔ̃ la, nàwɔe ɖe dzi nɛ. Enu yi ke melɔ̃ la, mègawɔe ɖe dzi mègawɔe ɖe ŋuti o. Kpokploe evɔ. Ebe yelɔ̃ amie gake amie le gbɔgblɔ na wo be ɖe enu ma wɔm mele enu ma enu ma koŋ enu ma kaŋ ma wɔm melea enɔ fu ɖem nɛ ne wɔ nu ma enɔ fu ɖem nɛ ne gblɔ nya ma ne nya ma do go le wo nu me le ye ŋuti enɔ fu ɖem nɛ ne susu nu ma le ye ŋuti la eɖia fu nɛ. ta yi kpea be melɔ̃ ye o, vɔ wo hã be yelɔ̃e. Ye hã be yelɔ̃. Enu ya mielɔ̃a, melɔ̃e o. Ne èlɔ̃e hã ke wò susu me ko wòtsi, wò dzi me ko wòtsi, wò gbɔgbɔ me ko wòle. Menye wò ŋutɔ ɖokuiwò lɔ̃m mele o loo, ame bubu nyɔ lɔ̃m mele. Ta ke ne èlɔ̃ ɖokuiwòa, enu ye dze ɖokuiwò ŋu, ye nyɔ ne ɖokuiwòa, ye èwɔ ne ɖokuiwò ɖe, yi ke fia be èlɔ̃ ɖokuiwò. Ta ne èlɔ̃ asimesi hã, enu ye wòlɔ̃a, ye wòdze be nàwɔ nɛ. Ta elɔ̃ enuma ye wò hã èlɔ̃ enuma. Nenemae nye lɔlɔ̃e nye ma. Enu ye medzea ŋuwò ɖe wɔe le ɖokuiwò ŋutia? Ao. Enu ye dzea ŋuwò ye wɔ na ɖokuiwò yi ke nye be èlɔ̃ ɖokuiwò. Gaɖɔ me ne ewɔ numa wòadzɔ dzi na wò ŋu gake mewɔ se be nyuietɔ ye, dzɔdzɔenyenyetɔ ye. Ne ewɔe ne nuɖuɖu aɖe nuɖuɖu madzɔ dzi na wò ne ɖuia wò wò wò dzi dze eme be ao ye megaɖu nu alie kpɔ nu ka ta nuɖuɖu ma la edze ŋuwò. Ne nuɖuɖu yi ke medze ŋuwò ye ma èɖua, masɔ na wò. Ame ye ɖanɔ na wò agblɔ be amee melɔ̃ o. Enu ye amee lɔ̃a, ye awɔ nɛ, enu ye wòdi ye awɔ nɛ. Gake enuɔ yi ke awɔ nɛ hã, nya yi ke le eŋuti ye nye nenye nu yi ke dze Yehowa Mawu ŋu. Nenye be amee be yelɔ̃ nu sia nu yi ke wò ŋutɔ nya nyuie be nu ma nye nu vɔ̃. Tsi tsitre ɖe Yehowa Mawu Wɔla la ŋu yi ke dzixɔse, ne exɔ edzi se tututua ye wòdi dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ tso gbɔwò koa, Agbe be ami be yelɔ̃ nu mata hã, nu ka yeawɔ? Ebe yelɔ̃ nu mata hã o. Menu kpata gake la, enu yi ke wòlɔ̃ yi ke sɔ kple Yawe Mawu hã ƒe nu yi ke wòlɔ̃ tso gbɔ kple gbɔwò be nàwɔa, yee ne ewɔe nɛa? Efia be elɔ̃e. Ebe wòwɔe doa, ele ɖe ye dzi tsɔ. Ne ne ne ele ɖe do ɖe edzi hã o. Ne ye ne yegblɔ nya ɖeka woyegblɔ ene, atɔ̃, ade, adre ma mesɔ nɛ o. Ɖe le lɔ̃m ma? Ne le lɔ̃m tutu wonu dze ŋuwò tututua, enu ye dim wòle tso gbɔwòa nɔvi, wɔe nɛ. Enu ma dim wòle yi ke kɔ yɔ mɔɖewo ŋuti, wɔe nɛ. Lɔ̃ ami nenema, lɔ̃e nenema ale wòdia, nenema ye awɔ nɛ ma. Enu mae nye lɔlɔ̃. Ta asimesi ma be yeaɖe alo asimesi ma ɖe xoxoa, Ne wòle gbɔgblɔm na wò be melɔ̃ yewo nya, melɔ̃ yewo nya, melɔ̃ yewo nya o hafi be nu ye wòdi tso gbɔwò la, mele nua wɔm nɛ o. Eɖewo na awɔe hã la, ke etia eme. Kpɔ ɖe eŋu me ne wòdi nu ame atɔ̃ tso gbɔwò vɔ nu madzɔ dzi nɛ la, le ŋkeke ɖeka me la, èwɔ ɖeka alo wɔ eve ko ko susu be ɖe yewɔnɛ vɔ ƒe ma ao. Menye wò ŋutɔ ɖokuiwò lɔ̃m mele o. Mexɔ se be ke ne ŋuwò ke alo zã la do ne le yiyi ŋu ge yi ke dze ŋutiwò be yeanɔ gama anɔ yi ke wòdze ŋuwò. Enu yi ke be yeaɖu ye ɖuɔ, nu yi ke be yeado ye doɔ. Ye efia be èlɔ̃ ɖokuiwò. Enuma si me si hã dia, wɔe nɛ. Wò nuwɔwɔ megado vevesese nɛa? Ne nàgbugbɔ be yee lɔ̃e o, vɔ wò hele gbɔgblɔm na wò be enu yeye lɔ̃m ke ta wò hã nue lɔ̃a, ke nu ne nàgblɔe be nu yeye lɔ̃m ke, enu yeye melɔ̃ nye ke ta hafi ne lɔlɔ̃ nawo atsi ɖe ame ma. Edze be mianya nuyɔwo milɔ̃ kple nuyɔwo mitsri. Enye nu gbãtɔ wòdze be miadi ne mie nɔewo. Lɔlɔ̃. Nu kae nye lɔlɔ̃? Lɔlɔ̃e nye nu yi ke asi me si lɔ̃a wò hã èlɔ̃ nu ma, eye nu yi ke asi nèsi tsria, ye yewo hã atsri. Amegbetɔ wònye loo, enu vie ye hã abe wo ke ene loo, ne wò nu do dzidzɔ nɛ, enya loo, wokpɔ dzidzɔ le ŋuti, ne wò nu wòse vevea, enya loo, woɖe vevesese kɔ fiena. Mewò ko woawɔ nu ɖe ŋutiwò wòadzɔ dzi na wo loo? Ŋ-ŋ. Edi be nelɔ̃ wò. Egɔme nye be ɖe nue lɔ̃ la ye hã nelɔ̃e le Yawe Mawu me. Ye hã di be nàlɔ̃ ye. Enu ye wòlɔ̃ la, wò hã lɔ̃e nàwɔ le eŋuti kpokploe evɔ. Lɔlɔ̃ ye nye enu ye wòlɔ̃a, wò hã nàlɔ̃e. Lɔ̃, lɔ̃. Lɔ̃, lɔ̃, ke esɔ. Nye degbe ƒe gbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzesi de, nye kple wɔnyela dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ. Nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodoɖedzi, mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Ŋkɔnyee nye lmn esegbe alo lmn esegbe. Akpe ɖe gomekpɔkpɔ le ɣeyiɣi hã tɔ me ta. Míagado go.